Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня среда, 10 февраля 2021 года. Таллин говорит по-чувашски. Хакла радиоитлегенемер, радиокаларыма тимлегенемер, чӑваш культурипе кӑсӑкланаканымӑр. Эсир пирӗнпе пӗрле кӑларман калаҫу ҫӑмхи малалла кусассине тӑрӑшса кӗтетӗр пуль тесе шанатпӑр. Инҫетри тата ҫывӑхри ентешӗмӗрсем – Черетлӗ кӑларӑмӑн тӗп шухӑшӗ паян, халӑх ӗмӗрсем иртнӗ май ҫут ҫанталӑка сӑнанӑ. Ҫулталӑк ярӑмӗ малалла та хӑйӗн тӗрлӗ тапхӑрӗсемпе пире савӑнтарӗ-ха. Халӗ вара чӑваш халӑх поэчӗ Петӗр Хусанкай малалла-ха пурнӑҫ, малалла астутарнине шухӑшра тытса ҫулталӑка хускатса яма сӗнетпӗр. Пуҫа усмасӑр хамӑр ӗмӗтсене пурнӑҫлӑпӑр.

Малалла тӗпӗртетсе чуптариччен сире юрӑ семӗ итлеме сӗнесшӗн. Паян пирӗн патӑмра хӑнара тип шӑнса шук. Чӑн малтан вӑл аякри чӑвашсем юрра шӑрантарать. Йышӑнсамӑр. Пока мы с вами не перешли к нашей основной теме, предлагаем послушать в исполнении Тип Шамсашук песню «Аякри чӑвашсем».

Кӗҫех пӗтӗм тӗнчере пурӑнакан туссен кунӗ ҫитет. Ҫавӑнпа та эпир паянхи инҫетре пурӑнакан чӑвашсене хамӑр тӗпеле чӗнетпӗр, вӗсене сӑмах паратпӑр. Тӗрӗссипе каласан, ӑҫта кӑна чӑваш пурӑнмасть-ши? Эпир тӗнчипех сапаланса кайнӑ, анчах та ку сӑлтав пире хамӑр культурӑпа кӑсӑкланма, йӑла-йӗркене йӗрлеме, чӗлхене упрама пӗрре те чӑрмантаракан сӑлтав пулса тӑмалла мар. Чӑрмантарать

вӗҫсе кайма сӗнетӗп. Америкӑра пурӑнакан чӑвашсем патне ҫитсе ӳкер-ха. Иртнӗ ҫулӑн раштав уйӑхӗнче Чӑваш Ен тӗнчери чӑвашсене видеотӗпелте пуҫтарнӑччӗ. Унта вара таҫта пурӑнакан чӑвашсем те пулнӑччӗ. Ку тӗпеле вара Америкӑри чӑвашсен пӗрлешӗвӗн йӑштахӗсем те хутшӑнчӗҫ. Вӗсем ыттисем пекех хӑйсен ӗҫӗ-хӗлӗсем ҫинчен каласа пачӗҫ. Ку пӗрлешӳ икӗ пин йывӑн тӑххӑрмӗш ҫулта ҫут кун курнӑ, тӗвӗленсе кайнӑ. Пӗрлешӗве кӗрекенсем Америка тӗрлӗ пайӗсенче пурӑнаҫҫӗ. Ку, паллах, ӗҫе йӗркелес майне кӑткӑслантарать. Лару-тӑру е тӗлпулу йӗркеленӗ май пурне те меллӗ вырӑн шыраса тупмалла анчах мар тата самолетпа усӑ курса вӗҫсе кирлӗ вырӑнна ҫитсе ӳкмелле. Иртнӗ ҫулӑн раштав уйӑхӗнче пуҫласа пӗрлешӗве Надежда Сандеркина ертсе пырать. Надежда Нью-Йорк штатӗнче пурӑнать. Унччен вӑл нумай марафон ӑмӑртӑвӗсенче хутшӑннӑ пулнӑ. Хӑй вӑл Ульяновски облаҫӗнчи Цилинский районран Алкаш ялӗнчен. ҫуралнӑ, ӳснӗ. Ковид пандемийӗ пуҫланса кайнӑ хыҫҫӑн ентешсен тӗлпулусем аякри мелпе иртеҫҫӗ. Халӗ вара вӗсем тӗлпулусем ҫинчен ӗмӗтленеҫҫӗ. Пӗрлешӗвӗн тӗп тӗллевӗсенчен пӗри, тӑван чӗлхене инҫетри чӑвашсен пурнӑҫӗнче упраса хӑварасси. Ҫамрӑк курава валли сыхласа хӑварасси тата парса хӑварасси. Ҫавӑн пекех чӑваш халӑх апачӗпе тата юрӑ-кӗвӗпе ҫумра пурӑнакан тӗрлӗ халӑхсене паллаштарасси те пулса тӑрать. Сегодня речь пойдет о чувашах, которые по воле судьбы оказались в разных частях света. Сейчас же я предлагаю вам побывать за океаном.

тесе аса илтересшӗн. Унпа пӗрле Ольга Кириллова юрӑ шӑрантарать. Вӗсем атте пур чухне юрра юрлаҫҫӗ. Йышӑнӑмӑр тархасшӑн. Предлагаем вам послушать еще одну песню в исполнении Тип Шамсашук и Ольги Кирилловой. Эта песня называется «Атте пур чухне, пока отец есть».

Ах, кулса савӑнса, пӗрле пурӑнса уйрӑлатпӑр туймасӑр ҫавна. Тен, атте ҫукран, тен, анне ҫукран ҫул ҫухатрӑр пирӗн ҫурт тӗлне. Тен, ватӑлнӑран, тен, сайралнӑран манса кайрӑр пуль тӑван килне.

Халӗ вара пирӗн хумсен ҫинче Францири пурӑнакан ентешӗмӗр Галина Таймасова. Вӑл пире ҫӗнӗ ӗмӗтсем, ҫӗнӗ кӑларӑмсем, ҫӗнӗ ҫулта ҫӗнӗ юлташсем, ентешсем тупма сӗнет. Ҫавӑнтах ӑнӑҫу, телей, юрату, паллах, сывлӑхлӑ пулӑр тесе калать. Ӑшӑ кӑмӑллӑ, чун ӑшши сирӗнтен ан ҫухалтӑр тет. Тӑван халӑх хушшинче чӑн маттурисенчен хушшине ҫитме сӗнет. Тавтапуҫ сӑмахӗ илсемӗр тав сире пӗтӗм Эстонире пурӑнакан чӑвашсем, радиокӑларӑма итлекенсен тусӗсем. Темле те ӑнӑҫу ҫак ҫулта

Ҫакӑнпа эпир сирӗнпе тепре тӗл пуличчен сыв пулашатпӑр. Черетлӗ кӑларӑм хӑнӑхнӑ вӑхӑтрах тухать. Ку кӑларӑма хатӗрлекенсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова. Наша передача заканчивается. Всего доброго и до следующих встреч. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи